Nyinaa kɔ aba. Ɔsomafo na ɛnɛ asɔre kɔ ase. Yesu adum biribi ayɛ kama. Yɛda Awurade pɛ no.
Yɛda Awurade ase. Yɛtu amirika no ɛnna ne yɛdi nkɔmɔ.
Na yɛdi nkɔmɔ na bɛduru baabi. Na ɛno na yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛtoa so. Na yɛbɛtoa so no, yɛbɛbɔ mpaeɛ.
Yɛbɛbɔ mpaeɛ.
Ɔsɔfo Agyi, bɔ mpaeɛ na yɛnkɔ. Yɛbɔ mpaeɛ. Kristo ɛno nso n'ase nka wo den sɛ wode akɔ saa deɛ bɛhyɛ wo bio. Ɛberɛ mu yɛbɛka w'asɛm akyerɛ ewiase. Kristo ma otumi ne asɛm no akyi, na ɔka bi a obi tie nso no ma asɛm no nya ne mu adwuma, sɛ ɛbɛyɛ a daakye ɔsɛn no animuonyam a onni fo wɔ atemmu mu. Yɛda wo ase, wei na ɛsɛ ɔdaba Yesu Kristo din mu, adom nti, amen. Amen. Nyame nhyira wo, Ɔsɔfo Agyi. Nti ɔsomafo, ɛnna yɛkasa yɛ ara bɛduru baabi a wɔkɔfa ɔkomfoɔ anadwo twelve o'clock de no aba baabi a wɔbɛyɛ asɔre, na afei wɔrebɛyɛ aduadeɛ. Ɛhɔ na ɛkasa siiɛ, na aduadeɛ no, wokyerɛ mu. Mepɛ sɛ wokyerɛ hɔnom nneɛma a wɔtɔeɛ no na wɔfrɛ ho. anadwo 12 no na mokɔduaaɛ no. Aduadeɛ no, nneɛma bɛn na mode yɛeɛ? Nyame nhyira ma mɛkyerɛ atiefoɔ. My Ghana mekyerɛ obi biara. Na bere wei yɛ bere a sɛ sɛ onipa bi a wopɛ nkwa no, woma nkwa ho hia wo. Sɛ woama nkwa nhia wo a, wonkɔ ekura a wobɛto akone. Turu obi mfa so deɛ nti. obi afu, obi da a ɔbɛda mu nti, wo nkwa bɛyera. Nti wotie Agyenkwa nna awie yi a, nsɛm a ɛnna ɛbɛba no, mesrɛ sɔ mu yie. Efisɛ ɛnkyɛ na Yesu aba. Na menkyɛ ɛntamfoɔ nyinaa, me nuabaa Kate mekyia no. Obi biara a ɔreboa program yi, sɛ yɛmmra mmɛkasa na nnipa nya nkwa no, Nyankopɔn nhyira mo. Akyia mo nso mo nyinaa. Amen.
Ɛɛ deɛ na no a na yɛka no, mm. wobisa sɛ aduadeɛ no. Aduadeɛ no, nneɛma bɛn na ɔde maa mo? Mo ɛɛ wontumi nya asɔre nka sɛ mɛyɛ mɛwɔ adom akyɛdeɛ na makɔgye asase. Merebɛyɛ asɔre na nipa bɛgu hɔ atie wo. Ebi ni hɔ. Ɛyɛ nneɛma mmienu. Ada sɛ Nyankopɔn honhom ɛredi w'akyi anaasɛ boronsam honhom ɛna ɛne wo bɛkɔ. Ìbàjọ́ wájú àṣẹ. Àìdá sẹ́ nyankopɔn honhom anaa borɔnsam honhom. Saa honhom mmienu baako na ɛsɛ wo yusu. Na obiara nso wɔ n'akwan a wobɛfa so a ɔne ne bɛnante. Wontumi mfa wo pɛ anaa wo nhyehyɛeɛ ɛne saa nkurɔfoɔ mu biara nante. Nti sɛdeɛ wopɛ sɛ woyɛ asɔre no, sɛ Nyame na afra wo deɛ a, wode Nyankopɔn nhyehyɛeɛ na ɛbɛsi hɔ. Na nipa ayɛ dɛn agye atom. Saa nso na sɛ Nyame frɛ no ahwɛ ne Nyame nhyehyɛeɛ no ɛɛden ma wo a, wobɛkɔ Satan hɔ. Na wode ɔno no nhyehyɛeɛ no abɛhyɛ Nyame deɛ no nan. Wobɛkɔ Satan hɔ Yeah. na wode ɔno ne deɛ no abɛhyɛ nyame deɛ nanan because satan ɔni agomakyɛdeɛ Okay.
Mebɔ mo nkaeɛ sɛ dwumadie yɛ The Secret of False Prophet and False Teachings a yɛyɛ no wɔ Agyenkwa 101.9. Wopɛ sɛ woma comment, wobisa question a, wobɛtumi asɛnde wo message no anaa audio no afa 0245 930848, 0245 930848. Zero eight four eight Enti ɔsomafo. Nti asɛm a meka no, sɛdeɛ kwan a yɛfa so yɛ asɔre no, saa nhyehyɛeɛ mmienu na ɛsi hɔ. Nti yɛn de aduro yɛ no, ɛyɛ sɛ yɛma bonsam kwan na ɔno de n'akwan no gu hɔ ma yɛn na yɛgyina so na yɛde yɛ adwuma no. Okay.
Nti kɔmfoɔ no ka kyerɛ yɛn sɛ. Yɛmpɛ aborɔnoma. Aborɔnoma. Mmiɛnsa. Okay. Kotokuru. Sika yɛde dɔ. Okay. A yɛabɔ ano a yɛmfa ntwa awura. Okay. Baako. Na ɔno nso nkɔtotɔ nneɛma bi a paase nipa paase yɛ dɛn ɛka ho. Ɛnde ɛnyɛ yɛn na yɛkɔkɔtɔ ɔno ara na bakɔtɔ. nti ɔgye yɛ sika nti ɔyɛ saa de ne wieɛ no ɛna anadwo yɛyɛ sii mu 12 o'clock na kɔ yɛbɛdu kurom a yɛyɛ asɔre no 2 okay okay anadwo 2 o'clock ɛna yɛde no baahe nti yɛ ground so ɔna yɛbɛyɛ asɔre no ɛna ɔtu fam ɔma yɛbɔ amena Ɛnna ɔde saa nneɛma no hyɛɛ mu fam hɔ. Na na ɛyɛ asɔredan mu anaa? Saa berɛ korɔ no na yɛsan tete yɛkɔgyee yɛkɔɔ Tikiri hɔ Ahwia. Ahwia. Ha, hɔ no ayɛ sɛ prayer center ayɛ sɛ amanfoɔ bɔ mpaeɛ hɔ nti yɛhyɛ kɔgyee land. Okay. Te sɛ deɛ ɔkɛ bɛtɔ sɛ ayɛ bi kɔ paake so. Paake so ne ade no.
Saa hɔ so na yɛde starteeɛ. Okay. Nti moment a ɔtu fam na ɔde saa nneɛma no yɛ dɛn ɛhyɛ hɔ life wankunu. Abɔ wankunu.
Aborɔ no maa no. Ɔde wɔn hyɛ hɔ life.
Nti ɔwieɛ no, ɛna ɔno no gyinaa so, ɔkataa so wieɛ, ɛna ɔreciteeɛ, ɔgu nsa, ɔma ɛtɔ hyena a, ɛna ɔde gu nsa, ɔgu nsa no, ɛwieɛ no, ansa na ɔno bɛgyina so, ɔbɛgyina so arecite, so ɔte aseɛ, ɔreciteeɛ no, ɛna sumaa no baae, sumaa no baae apɛ, Ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ, te sɛ deɛ ɔno bɛyɛ sɔfo, ɔbɛyɛ asɔre. So ɔhyɛ nkɔm. Sɔfo no a, wadamfo no a. Kɔmfoɔ no. Kɔmfoɔ no, okay. Ɛna ɔkyerɛ sɛ nsuo no koraa a ɛda hɔ no a yɛbɛyɛ asɔre wɔ hɔ no, wabɔ dam. Nsuo no? Nsuo no ntumi mmoa yɛ.
Sɛ wobɛyɛ asɔre a, area a wowɔ no, yɛ wɔ bonsam ahoma wɔ hɔ. A ɛsɛ sɛ wɔn communicate ne wɔn so, wɔn wɔ mmoa bi a, na wɔn de aboa wo. so wate aseɛ wɔn wɔ mmoa bi a na wɔn de aboa wo eti moment a wobɛgu nsa a wobɛfra wɔn atwa wɔn ahyia wɔn bɛba ɛna ahohom so yɛ obu hɔ a wɔyɛ fi bi wɔ hɔ a wɔabɔ dam bu a ɔte bɔɔla so ebu a wɔyɛ sika ebu a wɔyɛ kɛs eti deɛ wobɛnya no na wɔn aba so mpakyɛ wate aseɛ na wabɛboa wɔ dwumadi a wodi no wɔ n'asase no so na kyerɛ sɛ baabi a wobɛyɛ adwuma no biara no yɛwɔ ahoma hwɛ hɔ ɛhwɛ hɔ ya okay mpakyɛ wate aseɛ hmm. nti moment a yɛstate yɛ no saa nsuo no ɛnyɛ correct saa nsuo so aba physical koma abutuo pere ɛnyɛ ɛnyɛ akɔ no ɛna wɔn no ɛhyɛ nsa nkɔ bi na wɔfrɛ wɔn adamfo sɛ ɔsoro bɛgyina so na wɔn mpa yɛ Ɛna ɔno nso bɛgyinaa baabi a yɛde nneɛma no hyɛeɛ no. Ɛna ɔno nso sate sɛ ɔbɔ mpaeɛ, ɔbɔ tons. Nti ɔbɔ tons no na asuma no siane no. Siane no wieeɛ a, ɛna ɔka kyerɛ ɔka kyerɛ sɛ sɛ sɛ yɛwie grounds hɔ deɛ ɛsɛ sɛ yɛ billboard. Ɔn sɛ nɔɔ meka kyerɛ wo sɛ yɛwɔ saa kuo no ahyɛnsodeɛ a yɛwɔ. Wonya gye aduro nko a wode bɛba. wode bɛba he debɔd so anaa stika so ade ase anaa wo puppet normally bebɔ na mu sɛ adifo no siri ghana bebree ne bepɔ sakɛseɛ no ne nom gya na ɔmo si osuma ne na ɛkyerɛ no ayɛ Okay. Mm-hmm. Because Bible no say, mmerɛ no bɛkɔ awie yi a, adiifoɔ atorofoɔ bebree bɛɛ dɛn? Matthew chapter twenty four verse four come and read that. Wɔn wɔn sɛ na ne hyia no. Eti Yesu aka no, wodi agorɔ a woba bɛ adiifoɔ atorofoɔ. Ɛna wo mɛ adiifoɔ atorofoɔ so nhyɛ nyame no mo nyɛ mo, wo bɛhyɛ Satan ɛdi mo nyɛ mo. Mepatɔ wate na meka ase. Eti yɛyɛ saa na ɔka kyerɛ sɛ sɛ yɛsi billboard. Yɛnyɛ sika nyɛ billboard na yɛnyɛ banner. Ne yɛmfa nsa kwan ho. Na wɔnyɛ adeɛ bi ma yɛ. Na ɛnam so ma nnipa ayɛ dɛn aba yɛ camp. Odi a adeɛ no wie. Ewie yɛ no. Ɛna ɔsɛ mo nyɛ billboard.
Yɛnyɛ billboard.
Okay. Sɛ wate aseɛ. Eti hɔ na yɛ started sɛ ne yɛbɛyɛ banner. Yɛnyɛ nyɛ asɔre no o. yɛnya one member dabi dabi dabi mene madamfo no mmienu nkoa yɛnya member aduana yɛsate deɛ kɔyɛ yɛsa pɛ sika deɛ kɔyɛ bana
monya nhyɛaseɛ nya asɔre yes ɛyɛ bana wie yɛ no na ɔse yɛnkɔ adasɛ fomei center anaa radio so
nyɛ no so asa awie
yɛhwɛ ase ano no yɛbɛ nipa bɛba ti nipa no ba no ne yɛ prosɛse nneɛma ɛsɛ sɛ yɛyɛ ka ho. nti no ɛnam sɛ mmerɛ no ne ɛyi no nti no nneɛma one two three bi a moyɛ kaa aduadeɛ no ho apart from aduadeɛ no mo a modi animu. apart from aduadeɛ no yɛwɔ one me yɛwɔ aduru a yɛde bɛma wo adware ɛdeɛ wo deɛ wobɛdi mekae sɛ

Kɔmfoɔ a ɔno nko ara kɔ. Ae, kɔmfoɔ no wɔ kɔm.
Bɛɛ wɔni obiara a ɔgu no hyire. Ɔni bosomfoɔ, ɔni kyeame, wɔn wida. Enti asɔfoɔ na muhu wɔn no, wɔn wɔ wɔn akyeame ne wɔn bosomfoɔ. Sɔfoɔ wɔ agya masua na mene ne nam yi. Ne yere na ɛyɛ no bosomfoɔ. Enti ɔsomafoɔ, na ɔwɔ yɛ kyeame. Kyeame. Ɛna.
Enti wɔhyɛ aduro bi mae. Madamfo no sɛ ɔfa nwa. Wɔhyɛɛ no de tae wɔ aduro. W'adamfo no na na kyerɛ sɛ ɔno na ɛyɛ. Sɛ sɛ ɔno di nka bee ne ho ansa na me ma ba. Okay.
Eti ɔhyɛɛ saa aduro no wɔde tae wɔ aduro mu fourteen days. Bɔɔ kankankankankan. Na aduro no deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wobɔ bi woso w'anim a na wapia gu na wobɔ bi ahohoro w'anim saa wosɛ yɛ no seven days. Ee.
Wobɔ aduro no a. Ɛbɔn.
Watae no fourteen. Ɛbɔn.
Wobɔ bi ɛhohoro w'anim. Wode wɔn nsa bɛtum sɛ na ɔbɛgu agu w'anim w'anim na wɔyɛ wɔpukupuku saa na wɔpia gu. Wɔsan apia gu aduro no. Wokɔ kɔ pia gu nkyɛn.
Wokɔ pia gu aduro no. Na wowie a wɔsan bɔ bi di ahohoro w'anim na na bi na wopɛ sɛ ohun adeɛ ho obi foforɔ di na nansa ne nɛ no wadwe yɛ sɛ ehunu kwa. Adiifoɔ no gyɛ ɔbra bɛyɛ nneɛma nneɛma. Da wo guy wo ni problem bɔ ɛni ɛma ɔmo fa bu. Ɛyɛ mi dwene ho koraa yɛ ana mi nti ase. Ebi di bini. Serious. Sɛbi sɛbi toilet. Ɛdiifoɔ. Masa eti ɔmo tiri mu ɔden no. Num mogya. Kenkan Matthew chapter twenty four ma mi ɛnyɛ sɛ ɔbɛ ka sɛ ma ma mɛ bɛ kura mi nkotu. Ɛɛ asɛmpa sɛ dɛ Matthew ɛtwerɛ dɛ ma yɛ eti ɛyɛ aduonu nan. nkyekyɛmu a ɛyɛ mfɛfɛ mmiɛnsa de reba no. Wɔse Kristo ba a ɔbɛba bio bɛte sɛ. Wɔse Yesu ba a ɔbɛba bio. Wɔse na ɔte Ngo Bepɔ no so. Ɔte Ngo Bepɔ no so no, asuafoɔ no baa ne nkyɛn fam baabi bɛka kyerɛɛ no sɛ, Owura, ka kyerɛ yɛn. Da bɛn na yeinom bɛyɛ hɔ? Da bɛn na yeinom bɛyɛ hɔ?
Ɛdeɛn na ɛbɛyɛ wo ba ne wiase awieɛ ho nsɛnkyerɛnnedeɛ? Yesu bua se wɔn sɛ. Yesu bua se wɔn sɛ, Monhwɛ yie na obi annaadaa mo. Na nnipa bebree de me din bɛba abɛka sɛ. Ɛ, nnipa bebree de me din bɛba abɛka sɛ. Mene Kristo. Mene, ɛ, papa yɛ ɔwɔ Ayamasi. A na me ne no, ɔtumi ka sɛ, Mede mo kɔ heaven. Okay.
Me nuanom, mese mede mo kɔ heaven. Muni m'akyi. Nso heaven yi, wonnim baabi ɛwɔ. Bosom na ade yɛ asɔre. Sa. Atirimɔden ayɛ ɔmo mu ma. Mm. W'ayɛ ase. Eti me me se kɔnfoɔ nkradaa kora so wɔ mfasoɔ se wɔn. Okay.
Wɔn deɛ so ɔmo so ɔbɔ pɔ wɔn deɛ wɔgye atum so ɔde ɔgya wɔn amanfoɔ ɔde bosom gya wɔn amanfoɔ. Ɔde bonsam tumi.
Ɛna egya wɔn amanfoɔ. Bɛɛbo a wogyina wɔ a wose wokɔ heaven so heaven wo mmɔ ho wa wonim baabi ɛwɔ. Sa. Heaven su baako kura ne mu. Atirimɔde ayɛ wo sɛ yareɛ. Mebɛdɛ wɔde ase. Eti wɔse. Deɛn na ɛbɛyɛ wo ba ne wiase awieyɛ ho sɛnkyerɛnne? Yesu bua wɔn sɛ, Monhwɛ no obi annaadaa mo. Hwɛ yie na obi annaadaa mo, na sɛ nnaadaa no adɔɔso. Na deɛ ɛtɔ so wie, nnipa bebree de me din bɛba abɛka. Nnipa bebree sɛ sɛ ha. Wɔgu nsa, ɔsi Yesu na afrɛ me. Hmm. Ɔbɔ anweam, ɔsi Yesu na afrɛ me. Ɔtɔn wayere, ɔsi Yesu na afrɛ me. Ɔtɔn eh, eh, kalanda, ɔsi Yesu. Stika, ɔsi Yesu. Hmm. But nnipa bianu ara bɛte asɔre na wotɔn biribi wɔ hɔ na ɛyɛ Yesu na afrɛ wo. Dabi, woyɛ kɔmfoɔ sir. Wate asɔre, wotɔn biribi. Gye sɛ nipa no tɔ adeɛ no ansa na honhom ayɛ bɛyɛ adwuma ama no. Agu nso o.
Wɔn nyinaa yɛ akɔmfoɔ.
Kumase. Dabe na ɔkɔ Methodist mu a yɛtɔ stick ama wɔn ansa na wo biribi akɔ so. Ebi ni hɔ. Presby. Ebi ni hɔ.
ɛɛ pentikɔs dabi pentikɔs ɛyɛ dafɔ de sɛ ɔmo yɛ. ɔmo tɔn baptist ɔmo ɔmo atete.
baptist maame nka kyerɛ yɛ ka asɔre a asɔre yɛ koko sua nyankopɔn asɛm a waka kyerɛ sɛ yɛnhwɛ na yɛnɔ ne yɛnni so na mmom yɛankɔ asɔre sɛ yɛkɔyɛ adwadie dabi ɛna woantɔ ɔyere yi a favor ɔyere money perfume breakthrough ɔyere
Patako. Patako agyere kɔ abɔn bo. Abura mu nsuo. Nkuto. Agya nkuto. Yesu mogya. Yesu mogya. Apo. Apo. Wɔn nyinaa yɛ akɔmfoɔ. No single one a wɔyɛ sɔfo.
Ɔsomafo. O se.
Yɛ serious fa. Me se deɛ ɔso ayɛ Nyankopɔn na asoma no ɔmra. Ɛyɛ business na ɔmo yɛ. Sa. Abosom na ɔmo tutuo. Asuman ɛne abayie na ɔmo de yɛ saa nneɛma. Ɛne motia. Ɛne aza korɔ no. Mese arm robbers so wɔ mfasoɔ se saa asɔfo yi. Okay nti ɔsomafoɔ mo mo wie yɛ no. Me ba ma asɛm no hia me. Okay. Sɛ sɛ manya bere pere na kan etia. Mm. Nti ɛsɛ sɛ nipa hunu nyame a yɛsom no. Wontumi nkɔsom nyame without holiness. Obi ntumi perform miracle without holiness. Ɔse konko yɛ ne mu a obi ntimi nsua ni ɛyɛ dɛ na ɔfo obi yere woyɛ miracle nyame bɛn a ah wofo obi yere woyɛ miracle yesu bɛn na de ne honhom tena wo bible ne se sɛ kronkron yɛ ni mu a no one sɛ obɛtumi asɔ nyankopɔn bɛwo so deɛ wɔ mmerɛ bɛnyame dɔ wɔn nadom adom amanfoɔ yere pa Wo yere akyi wɔ mmaa bɛ nwɔtwe. Asɔrefie nyinaa wofa mmaa. Ɛyɛ abosonsom. Ìbàdàn wá ti àṣẹ. Ètí wọ́n sè mìpàtọ́ kan ní ntẹ́ntẹ́m ma mi. Ɔse na ɔte Ngo Bepɔ no soro no, asuafoɔ baa nkyɛn a wɔfrɛ bɛ bɛkaa sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, ka kyerɛ yɛn, ɛdeɛn na ɛbɛyɛ wo ba no awiase awiei ho sɛnkyerɛnne? Ɛnna Yesu bɔ ase wɔn sɛ, Monhwe na obi annaadaa mo. Hwee na obi annaadaa wo.
Nnipa bebree gye me di bɛka wɔn kɛse.
Bebree gye me di wɔn kɛse mmiɛnsa bi. Mene Kristo no.
Mene Kristo no. Na wɔbɛdaadaa nnipa pii. Enti ka sɛ, Bra mmɛyɛ nneɛma. Ɛɛ, how dare you! Nneɛma nneɛma bɛn? Ɛyɛ akɔm. Enti verse eleven. Ɔsɛ. Na adiyifo atorofoɔ bebree bɛsɔre. Adiyifo atorofoɔ bebree bɛsɔre. Na wɔn a. Yesu anum asɛm. Wei yɛ Yesu na ɛkasa yi.
Commander himself. Wɔsi adiifo atorofo bebree bɛsɔre na wɔbɛdaadaa nnipa bebree. Wɔbɛdaadaa nnipa.
Wonni yi nkɔ saa sɔn na wokɔ hye. Ɛkwan bɛ na wɔfa so a wɔbɛdaadaa nnipa. Kwan a wɔfa so a wɔbɛdaadaa nnipa sɛ sese yɛyi nyamesom papa no afiri nnipa mu. Nnipa bɛyɛ kanaw. Honam eti amane adɔɔso. Eti onipa no bɛtena TV so a wosisi yaw ya bra. Onansɔ yaw ya bra. Wopɛ adwuma bra. Wopɛ aburokyire ne nyina nka nyamesom ho. Wada. ɛno no ɔsomafoɔ mɛbisa question ɛdi nti na ɛka because deɛ nti ne sɛ bible no ma yɛte ase bible sɛ di nka awie ma henniɛ no mɛtenenee kane na mede yei no wei so deɛ di nka awie aburokyire kane because yesu nso baeɛ no wɔsɛ mo a yɛasoa mo ne soa bɛ yɛka sɛ mo a moasoa mo ne soa berɛ a ɛnyɛ ɛnyɛ sasaborɔ yɛ ne soa daabi ɛnyɛ sasaborɔ Yɛka nnesoa a, ɛyɛ nnipa a ɛne bɔne, akyekyerewoɔ, bɔne, adwaman, nsaweɛ, kokain, aduanmɔfunu,
bɔne, woyare, na nyɛ bɔne na ɛde yareɛ brɛ wo. Nti ɔse bɔ ɔma soa me ne sɔbrɛ mommra me nkyɛn no bɛhwɛ mo a wanka sɛ mo a mo yare nyarewa mommra o mo ɔma soa ne sɔbrɛ mo a ɛne bɔne satan de ne bɔne akyekyere mo kra wode mo ho a ɛnneɛ
Atikasofo no kɔ abɔnten no, wokopirikyi sɛ nnipa nsakrae adwen na Yesu nyi wɔn mfiri wɔn bɔne mu na wɔnsa wɔn yareɛ. Ɛnyɛ mommra ma monsa mo yareɛ na monkɔ. Yesu nyi wɔn mfiri wɔn bɔne mu na ɔnsa wɔn yareɛ. Enti na mebɔ wɔn nkaeɛ sɛ dwumadie yi yɛtwa no wɔ Facebook live ɛwɔ TWTV, Facebook live, TWTV. ɔsomafoɔ bɔne bi. Sɛ wate asɛm a me ne wo ka no? Baabi yɛduru no, yɛanka nɔkorɛ nyinaa a, nyɛ bi. Mese gye sɛ deɛ amfa m'anim na m'ano no so paa. Na ne nyinaa so, nɔkorɛ biara mu antumi mfa mu bie. Gye sɛ menya nteɛ, gye sɛ Awurade ne nka nka nkyerɛ me. Wate aseɛ? Adiyifoɔ bebree na aba Ghana asɛ sɛ yi, a wɔn de nipa ɛkɔ nom nfam. Wɔn kyi nipa gu afi ase. Hwɛ aduadeɛ na yɛyɛyɛ no. Wɔ nipa bi a butu na adua hɔ. yɛhwe mu kra. ɛna na mpɛ sɛ woka kakra. yɛ ma menkam nnɔkorɛ kyerɛ ghanafoɔ saa asɔfoɔ no wɔn mo ankasa di huo o daa wɔyɛ ɔmo yare adeɛ di mirika deɛ no nkɔ hospital wɔte sɛ ɔmo biara yɛ amɛka se afrɛ sɛ obi sɛ ɔmo bɔ mpaeɛ ma no da dabi wɔn ɔyare yɛ special doctors deɛ no nkɔ ana na mo tumi amu tumi no nsa wɔ yareɛ wɔn mo di huo Wate aseɛ? Mekae so fa na me nam yi. Yadeɛ bɔɔ na wo wɔ nkran na yadeɛ bɔɔ ankɛ no bɛkɔ he?
Ana sɛ tɛma
ana yɛde firi adeɛ kɔ South Africa mebɔ a wɔn deɛ yadeɛ bɔ na ɛdiri firi adeɛ bɛsɛ de kɔ takyiman.
sɔfo.
ɔwɔ ne dɛ. yadeɛ bɔ sɔfo na.
sɔfo na yɛ fi straight yɛ kɔ ne kɔ ne kɔ fupa ni hɔ. mene nso wɔ special doctor. special doctor hɔ deɛ ne bɛkɔ ɛno nti na ɛsɛ sɛ nipa wɔne te wɔne bue hwehwɛ yesu akyiri kwan. Na yesu no ya ya ne sie mu akyɛ Ghana foɔ yi yɛ de yesu asie mu oo kwan. Nti aduadeɛ no sɛ mo dua wie a. Yɛ dua wie a nipa bi a wotu na si ground so hɔ maame nka nɔkora bi nkyerɛ mo wo deɛ me tete na kaba tete na kaba tete na kaba
wone sɛ ɔbɛyɛ na kaba sɔre a ɔkɔgye kuro no nkwantia ɔgye asase na kakrakaa Ne ɔdua flowers atwa asase no ho ahyia mɛboa mm. wo nana yɛ musa ma sɔfo mm. ayi mɛboa mm. sɔfo tie sɔfo tie wɔn yɛ no wɔn yi kwan mmienu baako yɛ nyi mɔrɔ mmiɛnsa ne nan eti bɔn mu kɔ ne nyinaa wɔn bɛfa saa kwan so ma wura hɔ wodi mi fa bush wodi bi akyi a yɛ wɔ adeɛ wɔ dua no hɔ etu wobɔ tra na wura entrance hɔ a. Ade na ka kyerɛ wo. Ɛyɛ nokorɛ paa. Mm.
So kuti obi bɔ a. Ɛyɛ nokorɛ. Wɔ adi aseɛ. Na kyerɛ sɛ ɛkwan no yɛ ma ne nnɔɔso. Dabi.
Sɔfo, ɛyɛ nokorɛ firi sɛ me fada ɛyɛ diifoɔ nkansa asɔfo na me branch no me me fada no hyɛ obi ase na sɔfo panin no wokɔ ne area hɔ a

Boma kɔ no asase no wɔgye ne sɛdeɛ ɔbɛto fɛnsoɔ. Ɔto fɛnsoɔ no ɔyi kwan baako, ɔbɛtumi ayɛ gate bɛyɛ mmiɛnsa bɛyɛ ɔbɛsi ɔbɛsi ne nyinaa ɔde nkradɔ tum na wabie baako. Ɛhɔ na kaa bɛfa, ɛhɔ na nipa bɛfa. Mm, na kyerɛ sɛ. Wɔayɛ aduadea no ɛwɔ kwan na no. Nti ɔmpɛ sɛ obi abɛfa baabi. Wofa nkyɛn a woyɛ korɔmfoɔ. Fam.
Ontumi nkapcha. Ontumi nkapcha o.
Because wɔn de. Process, principles na ɛyɛ adwuma. Nti ɛno nti na ɛmaa kɔmfoɔ no yɛɛ saa aduadeɛ no. Aduadeɛ no ma yɛ sɛ bɛ yɛ bɛ capture souls. Ɛna wonsan ni sika so a meka no wɔ ha afidie so. Yɛwɔ wura bi wɔfrɛ Tafa Tafame. Edin no. Tafame. Tafame. Yes. Ɛyɛ nwura. Nwura ahaban. Okay.
Wobɛte na wɔn a wɔkɔtɔ wayiri bi na wɔatwerɛ nipa a ɛbɛba asɔre no edin agu pipa white so. wotwerɛ wie a na wode agu handkerchief white mu
na wode saa ɔyɛ no meka no afra edin no na wapo sɛ ahaban no afra na waka wes bi agu so na wakyekyere de ato awia mu ɛwo pɛ na watwagya ato mu ahye no saa nkurɔfo na wayɛ ɔmo saa nyina ɔmɛdi wakyi sɛ kraman gye sɛ deɛ yesu kristo ti ne mu nti sɛ mɛte ase a ɛno nti na odiifoɔ bi tumi ɛfa ne sɔf ketewa yere still wobɛdi n'akyi Because wɔakyere wo. Wɔakyere wo. Baadwa wate ase. Eti yɛyɛ aduane no wieɛ no. Na afei yɛhyɛ asɔ no ase within one month no ne yɛkura nipa boro bɛɛ fifty. Fifty. Yeah. Wɔn bɛgu kyaw. na asɛm a meka yi ɛha yi a wɔ ha yi a o aso na meka dada so wɔ sɛsi a ɛnwuiɛ ɛyɛ adwuma
wɔm sɛ me me firi mu no medome sɔfo no mmom ayɛ sɛ ɔde ɛwɔ ntwetwɛ dɛ saa
sɛ na nkɔkɔma kumi sɔfo no ɛbɛwɔ mu ɔgye power society no mu okay ɔsomafo aduro no a mogye de yɛ asɔre no nneɛma bɛn saa na mode yie nnipa Anaasɛ ebinom tumi kum nnipa. Yɛ yɛn deɛ na wɔn aduru yɛ no na yɛnya nkum nnipa because wɔn nso bi sɔfo bi kum nnipa a ɛyɛ rank ɛyɛ levels. Ah, okay.
mepatɛ wate aseɛ yɛ meka kyɛ sɛ yɛde suma yɛ asɔre ah, yɛde bayie yɛ asɔre motia yɛ asɔre yɛde bosom yɛ asɔre ɛne ɛwɔ free mason kingdom yɛwɔ Ahonhom ahonhom ahodoɔ a wone no kɔbɔ a, yɛ obi wɔ hɔ a wone no kɔbɔ ɔbɛdi ma ne nipa. Ebi ɔbɛdi ma ne nantwie. Ebi ɔbɛdi ma ne kra. Kraman.
Bàtà wate ase.
Eti deɛ ɛma wotumi di ma ne nipa no ɛyɛ bere a wotiri mu ayɛ den a wopɛ sɛ woben enye super power. Mm, na kyerɛ sɛ wɔn saa tebea no deɛ wonya duru hɔ. Na na waduru baabi a wotiri mu ayɛ den. Nti wobɛ yɛbɛdi ma anyi nipa firi hɔ.
Ɔsomafo wo tena mu ɛdi mfie. Three years. Three years.
Medi akɔ wei akyi ne deɛ four years. Ɛna mene no nka bɔ mu si yɛde yɛ kase yɛ yɛ deɛ ne yɛdi sika no so yɛ three years. Okay. Bɛdeɛ mehu yɛ paa ɛyɛ yɛde aduro yɛ deɛ three years. Okay.
Pàtó ɔte aseɛ.
Ɛna akoa no so a wɔwɔ agyamasuru so ɔdeɛ four years ɛne ɛne ɛnim si yɛ nyamduma. Nti three years no wohwɛ a na sika wɔ mu paa.
Oh, and sɛ wonim sɛ woyɛ adiifoɔ yɛ Ghana ha hemfo na wɔn ani gye sɛ adiifoɔ.
Woyɛ eh, minister na nso wɔn ani bɛgye a wɔhwɛ wɔn ani bɛgye na so wɔbɛda prison. Woyɛ ɛka ne sɛ ɛdɛ mpo apa adiifoɔ na ti bi ka sɛ me mi wɔ wei mi wɔ wei mi wɔ wei madan ni wei ni. But before sɛ mefiri mu na maba zero. Waba zero. Wabɛyɛ beggar. Wonni hwee.
Beggar.
Ansa na Awurade sɛ de bɛbɛ sate. Ɛyɛ dɛn na wofiri mu? Mo,
deɛ maa mi firi mu ni. Mi mi kan mi tiri mu sɛ Awurade mmoa mi na mi nkɔhunu ahintasɛm wei na mi bɛka kyerɛ wɔn na ɛyera ɛna ma mi di wura mu. Afei mi wura mu wie ya no ne sika ne ba na ade ne ba na ɛyɛ mi dɛ. Ti wɔn ne ne ba a. na meda so te hɔ one day ɛna ɛɛ ade no so yɛ adwaman deɛ ɛyɛ nɔɔma. wonya yɛ saa yɛ. diifo tufoɔ no deɛ adwaman deɛ maa deɛ wobɛdi wobɛdi eti one day na meyɛ no pɛ baako sɛ mede pam anim mede pam anim yɛ yɛ ade bɛɛ one week mede wɔn na pam wɔn bɔɔ me. because me a menni aduro yɛkɔ n'aduro anim a mebi a menni na mede ato hɔ because na mesan suro sɛ medi a me nsa ama ba
group no a ɛti one day megyina hɔ na tim metwa hweeɛ metwa yɛ nam sɛ yie awurade na mefrɛ madamfra ma ne yɛ asɔre no nam sɛ kyɛre mewuo wɔsi u sɛ maka kyerɛ yɛ yɛ mɔduro a wonni Ɛyɛ nnipa so asi na abɔ nti neɛ deɛ ɔbɛyɛ no yɛ. Ɔno na ɛka kyerɛ wo sɛ. Deɛ deɛ mene ne nam no a ɛwɔ sɛ mesi wɔn firi nyame na wɔwɔ agya masu no mm. ɔna abɔ me nti deɛ mɛyɛ no menyɛ nti wɔn na megyina gyina fɛ ɔsɛ ɔni hwee ɔbɛyɛ because obi di dabi akyi mm. na yɛ sɛ ato me ne me nyame wɔn na mpagya mesɛm sɛ awurade ɛsɛ dɛ mɛsan ti hu me mmɔbɔ Saa na m'akoma asi adi ahoma asɔ mu a yɛretwe na mewu. Enti meyɛɛ bɔkɔbɔkɔbɔkɔ na mom ne me bɛduru fie, bɛduru fie. Na mepagya me sɛ, Awurade, ahintasɛm biara a makɔhunu no, mɛka akyerɛ wiase. Enti hu me mmɔbɔ na sa me yadeɛ. Nti mehu yɛ ade sɛ akoma no ɛredwo, ɛredwo. Ɛhɔ, ɛno akyi, ɛna Awurade tetee me for three years. Wotie? Ɔtetee me for three years. Three years. Three solid years ansa na mebɛba meba abɔnten abɛka sɛ obi mfiri awurade.
Ɔtetee wo three years.
Yes. Ɛnyɛ me fiti yɛn na mɛtena radio so sɛ ɛna asɔfoɔ bi yɛ akɔmfoɔ. Mm.

Sɛ ɔmɔ mpae ma me na deɛ ɛkɔ no deɛ ano ɔde. Me me duru dɛm hɔ na ɔsɛ ah na sɛ ɔwɔ nsu motia. Ɛna ɔsɛ ah ɛna kura na ɔkura afɛ afɛ ɔmo sɛ ɔmɔ dam.
Nipa na ebi shop. Ɔyɛ bi shop.
Obi ahu mɔbɔ sɛ ɔde wo kɔ bɛ ɔmo abɔ mpae. Ti ɔde me duru asɔre fia na ɔsɛ ah maame nipa wei a ɔde baba nana si ɔno nsu motia ɔne tumi bia. Afɔ sɛ ka ɔno tum saa mmerɛ ma yɛ mɔbɔ. Ɛna agya bi yɛ di na ɔtena ase. Mete hɔ ara na deɛ meyɛ sɛ diifoɔ no apia firi ne ne n'ayi ɔresaete ba nam sɛ yɛsɛ hɔ deɛ ɛyɛ bi atwam.
Nti ɛdeɛ na wohu no hɔ a ɛma wohu sɛ. Oh, sɛ sɛ me nam wɔ yi yɛ hɔ oil sa ɛyɛ demonic oil mehyia wo na bi wɔ hɔ koraa mete sɛ tena mo sɛ oil wei ɛyɛ ahomfi oil. Yɛwɔ sprays ahodoɔ a yɛde spray yɛ ho a ɛyɛ ahofi. Wate aseɛ? Ɛna yɛwɔ symbols. Ɛna yɛwɔ dressing. Ti yɛ ɔsɔfoɔ a mehyia no hwɛ ɔdrɛse a woyɛ ɔkɔto ba. Woyɛ saa nkurɔfoɔ yi. Na woka sɛ woka sɛ bi sɛ. Sɔfo bi nso bun se ne billboard a na stika n'aso abien aboro no ma ɛda so no kyerɛ sɛ ɔmfiri Awurade. Ɛno no, nkyerɛmu ne sɛn? Ah, ɛno deɛ, mɛpɛ mɛda akyerɛ eh, symbols no, na makyerɛ wo deɛ nti a obi a ne deɛ yɛ aborɔbo ba biada, mennyi twi nni aboa. ɛyɛ akoma sɔre ɛwɔ sɛ nya akoma sɔre abɛkyerɛm deɛ nti a wɔde aborɔnoma kɔnkɔn na obi wɔ hɔ pɛtɛ wɔ hɔ nsen wɔ hɔ akokɔ wɔ hɔ na wɔmfa saa nkɔfo mu bia nyɛ na aborɔnoma nkɔ na ghana adiifoɔ nyinaa ɛno no deɛ asɛm baako a mete sɛ ɔmotaa ka no sɛ ɛmmerɛ a yɛbɔ yesu asu no yɛbɔ yesu asu Asɛm a mehu sɛ wɔka no ne sɛ ah. wɔde gyina hɔ sɛ egyina hɔ ma ɛkyerɛ sɛ asafo no anaasɛ asɔre no wɔn kronkron tumi ɛyɛ adwuma wɔ mu eti wɔn kronkron no nso deɛ bible no ma ɛka no asɛm no sika mu ehu yɛyɛ aborɔ no ma wɔn sɛ ɛdzi ho ayɛ ha wɔn ti. mebo gyina hɔ gyina hɔ mɛ mɛ mɛ ntwi fam so bible no nka baabi a sɛ aborɔ no ma na ebesi yesu so. Bible no nkae.
Wɔnkaa baabi a ɛyɛ adiyifoɔ na wɔadane wɔn adwene. Saa.
Ɛna wɔse ɛyɛ aborɔnoma. Yesu deɛ yɛ abuburo. Yɛnnim koraa. Yesu kɔ deɛ bɛn Jordan mu. Yohane bɔ no asu. Abuburo firi soro baɛ. Ɛde nne bi teaa mu kaa sɛ, Wei ne me dɔ ba. Matthew chapter 3.
Mepakyɛw, ɛno no na ɛyɛ aborɔnoma. Mm. Ne nti abuburo nko na aborɔnoma nko. Abuburo nko, aborɔnoma nko. Saa. Woyɛ ɔpɛ bisa obi a ɔyɛ Oxford.

Hwɛ!
Ɔsoro bue maa no. Ɔsoro bue maa no. Na ɔhunuu Nyankopɔn honhom sɛ. Tie o, ɔhunuu Nyankopɔn honhom sɛ. Ɛresiane sɛ.
Ɛresiane sɛ. Abubulo aba ne so. Aborɔnoma aba ne so.
Dabi, Bible no se abubulo.
Aborɔnoma. Ɛresiane sɛ abubulo. Nti wobu sɛ adiyifoɔ no, saa aborɔnoma no, ɛfiri he? Okay.
Ɛyɛ ntwema na wɔayɛ. Ɛ, kɔmfoɔ asi, ɔde aborɔnoma ato so. Mhm. Obi a ɔtoro paanoo, ɔde aborɔnoma ato so. Mhm. Obi ebie n'adwuma, aborɔnoma da so. Mhm. Mepaakyɛ ɔma ara, ɔde aborɔnoma ato so. Sofoɔ nso, wode ato so. Mpaakyɛ honhom konko no, ɛyɛ wo konko anaasɛ ebi obi ɔyɛ wo mfi? Ne te dɔkta, mɛto asa sɛ nkɛ yɛ wo konko no a, kɔmfoɔ ntumi nso wo konko no. Madam tumi nso nso wo konko no.
Wate aseɛ nti sɛ wopɛ sɛ ehu sɛ nkonko na wɔde ɛyɛ deɛ anka wɔmfa aborɔnoma no mmom. Dabi, abubuo. Abubuo no mmom nto so. Adɛn na